marĩtwa makwa nĩ fm jegeman mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ na mũgeni ũrĩa mũkoretwo mũkĩnjũria athire kũ na niĩ ndikwenda kũte mathaa manyu ndĩrenda kũmũmenyithania nake o ũguo mũnjũrĩtie na tondũ your request is my command na mũndũ ti ũngĩ nĩ wazio mojarava wanyua wanyua ũtũraga kwaga ciongo niĩ ndĩ o kuo ndĩyũmĩrĩirie mũno tondũ ngwecete andũ manjũragia atĩrĩrĩ Ĩĩ. gacuri karĩa gacuri karĩa ta momere wĩtagwo atĩa na kwanyu nĩkũ mwari ũtunyu ũkũmera ũyũ nĩ njaramba wa gĩcei mũndũ ũtarĩ ũru na mũndũ no mũmũigĩrĩri mũndũ wa wĩ ndege ngoro njega no thura ndĩ ngirũ no ngoro nĩ njerũ kamutu wa ngano rĩu ĩ Eh, ndĩramakire atĩrĩrĩ a- ngacemania na andũ na ndũmĩrona ti andũ anini mũndũ akarũgama akanjĩra ndakũiguaga ndĩ kana ngarigwo kaĩ twarĩarĩ akorwo no mũndũ kaĩ wĩragwo marĩa njĩragwo mũndũ ena kĩhara nĩ arathiĩ kumia kĩhara ndũĩ reke tuge kĩhara ti ti ũkũrũ tiũkũrũ ti no ũkũrũ. ningĩ nĩ ũkuona gĩkĩ rĩ Ii. kĩna ũkũrũ handũ Na ti kĩa ira. ona ni no njamanagia na andũ a mĩthemba ĩyo mũndũ akanjĩra atĩrĩ Eh. inyuĩ ndaceragĩrwo gũthiĩ thukuru ngĩgũthikĩrĩria Wa! na ndarora nũrĩ Ngarigwo atĩrĩ. ngarigwo ikaĩ tũrĩa rĩ Rĩu- rĩu rĩ no ngai akĩrĩ mwega Ngai nĩ tondũ mwega. tũrĩ oho na twĩ no twa reke njuge atĩrĩrĩ kĩheo nĩ muoyo hatirĩ ũndũ ũngĩ na tũgacokereria ngai ngatho ona nĩ ũndũ wa gũgĩtũhe riri na tũrĩ o kuo no tũraiguĩka na no tũra- tũkĩrĩ o kuo na hĩndĩ itũ kwarĩ kũritũ no rĩu rĩu at warĩ least maũndũ- kũritũ wacio Ah, nĩ ũkũririkana ũrĩa twanathĩa nyarĩrĩ tũgĩthiĩ kũgeria ka kwĩ handũ tũngĩhingũrĩrwo iheo ici citũ tuone ha gũcitũrũrĩra kĩratũ gĩkainama tũkarĩrio ciugo njũru cia kũnyararwo rĩu rĩ no ngai ndarĩaga ngima ndarĩa ngima mũthenya ũmwe no twaumĩrire nĩ twaimĩrĩre reke tũco- twanjie rĩrĩ Em, ũtũũraga kũ niĩ rĩ niĩ ndĩ kuo mũno tondũ kuma twauma rĩndiũ rĩ nĩ mĩaka igana rĩu Eh, twĩna mĩaka kahĩri twaikarĩre rĩndiũ mĩaka igana miaka mũgwanja miaka mũgwanja ĩĩ Eh, tukiuma wa kanana ĩĩ Nĩ- ĩ nĩ mĩcara yanyihire ũyũ ũrĩa gwathire don worry kana hi- kana hihi mwene akĩaga mbia Kana- agĩkorwo nĩ athĩna Gwĩciria. Rĩu no ũkorwo mwamũrĩire mũno agĩthĩna o ũrĩa gwagĩthire ĩĩ tũngĩcoka na harĩa thutha rĩ

ndakwĩra mwĩroreri wakwa wa ndurumeni tumĩte haraya kũndũ kũnene ona ndweke njuge atĩrĩ mm. gũtanoka rendio ĩĩ ici cia gĩkũyũ rĩ Eh, kwa- rĩrĩa kwarĩ karendio kamwe ka mũtambo ũmwe rĩ Eh. ĩ getagwo ka VOK biũ kei kahingũragwo na mathaa ta ndawa ĩĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũririkana tũ- twarĩ ũkuo twarĩ o kuo tũkĩruta macekania na njĩra ya gũcuĩkĩra tũkaceti-inĩ Ĩĩ. tũgakĩũrũria ũguo ũguo ũguo nyereka rĩu rendio igĩcoka gũka andũ mai- matũiguĩre hau rĩ Ĩĩ. kaĩ twarĩ okuo twarĩ o kuo andũ aingĩ matiũĩ twarĩ o kuo mbere ĩyo no rĩu rĩ nĩ twagĩũkire na tũkĩingĩra redio-inĩ ngai akĩringa ciama na tũgĩtĩkĩrĩka nĩ ũhoro wa ma na ngakena nĩ ũndũ wa rĩrĩ Eh, nĩ twahingũrire kameme goka rĩ nĩ gateithirie mũno tondũ nĩ kahotire kũhingũra njĩra na rĩu ona ndĩ- rĩu akĩhenjo rĩu makoragwo rĩndio-inĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twambĩrĩirie Nĩ ũhoro wa rĩu ma. ũgakora ma- marĩ kuo akĩengei andũ aingĩ rĩu supporting ona artists rendio ingĩ nyingĩ nyingĩ ũrakũigua kĩhingo marĩ o kuo andå ndå- atĩrĩrĩ ta mere atĩrĩrĩ andå a gå thekania tuonagwo tå hana atä ona no atå iguaga ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ tũgĩgakinya gũkĩra ũguo rĩ twokagĩrwo tũgĩikaragĩrwo o wokĩra ũgaikarĩrwo ona twanjia wokĩria mũtwe ũgaikarĩrwo rĩu rĩ mwĩrorei no wende kũmenya atĩrĩrĩ njaramba nĩ wakũ nĩ wa kaũntĩ ĩrĩkũ aciarĩirwo kwathomeire kũ Ah, nĩ wega na nĩ ndakena nĩ kĩũria kĩu tondũ nĩ andũ aingĩ Matanjũĩ wega na matamenyaga nyumĩte kũ. Tondũ Kwĩ makũigua- kũrĩ meciragia ndaumire na igũrũ ta nyuranyura ngĩgwa. Ĩĩ. Niĩ njiarĩtwo o ta mũndũ. Nĩguo. Niĩ njiarĩirwo i- kaũntĩ ya Nyĩrĩ. Mhm. Rware. Ĩĩ. Kũndũ gũgwĩtwo Macĩra. Magĩcomo. Magĩcomo. Kũrigania na Tetwa Mbũri. harũrũka rĩu ũke o harĩa thĩ hetagwo mũtathi-inĩ mũtacinĩ nĩ ngũhona harũrũka biũ sĩrĩrĩka cerereka nginya o harĩa hegwĩtwo warirũta warirũta nĩ ngũhona harĩa ũgĩthiĩ nĩgetha ũringe mũikũrũko ĩga ikũrũko o hara na niĩ ithuĩ tũkĩrĩ o rami-inĩ atĩrĩrĩ wa- githĩ ti harĩa warirũta harĩa rori ciathiaga Ĩga. i- i- igacũnga Ĩ- ya- yacũnga ĩkaharũrũka o na kũrĩa kĩanda nĩ ndahona kũu nĩkuo njiarĩirwo nyĩrĩ ĩĩ ngakĩrutwo nĩ mathĩna kũu na mũcene ĩĩ ũkandorio nyairobi nĩguo tini ũcio o mĩhang'o-inĩ ĩyo tũgagĩkorana Ĩĩ. na wathiombo Eh, ngereria kũririkana kũrĩa twarutanire Ndi- ndi- no ũririkana nĩ ndiririkanaga wega ona niĩ ndiririkanaga wega no ndinyonaga rĩrĩ Eh. mũndũ warĩ na tari nĩ ndirikanaga he hĩndĩ wekagĩra thuti na kĩratũ kĩa raba na hĩndĩ ĩyo no ahũra kĩra- kĩremba tint gako nĩ ta wekagĩra kahururu ũguo eh? no to harĩa mũndũ agĩkinyagia agĩkinyagio nĩ thĩna eh, twĩ warirũta koguo rĩu hau kũu nĩkuo umĩte kũu nĩkuo nyumĩte na gũthomera no kũu gũthomera ngathomera kũu gacukuru gegwĩtwo gatiko Gatiko nĩ- primary school ngũkona ngoima hau ngathĩrĩrĩka ĩĩ o mũkũrwa-inĩ ehe ngaingĩra secondary ĩrĩ hau ĩĩ ĩtagwo mĩhũtĩ secondary school yeah thukuru ya bata nĩngũmĩona nĩngũmĩona mĩhũtĩ mĩhũtĩ mĩhũtĩ ĩni rĩu nĩ ũndũ wa harĩa nĩ ũndũ wa twenge mĩhũtĩ mĩhũtĩ. mĩhũtĩ ĩni Mhm. rĩu kaĩ mũtũrĩre rĩu kũrutia hau rĩ rĩu ti mathĩna ma nyairobi Ĩĩ, nĩmo matũrehire gũkũ Haya. ũgagĩciũrũrũka nĩguo na mathĩna maku na atiĩre o mwĩrĩ tiguo nĩ ũrakũnyarira Ĩĩ. ndũramenya ũkũrutia kũ reke njuge rĩ tũhana kanyamũ karĩa getagwo pathfinder reke njuge nĩ twahagire mũno tũgĩkaigĩrĩrwo mũtambo igũrũ tũhote kũgaragara nyonaga ta twahana kanyamũ getagwo rĩ wakaguku Ĩĩ. katũragwo kahiũragia mũtwe anga nĩ mwena ũyũ Na nĩguo- Ithuĩ twahiũragia ũguo nĩ mwena ũyũ anga nĩ mwena ũyũ Na- ona rĩu rĩ thirikari nĩ ĩrekire wega nĩ gwĩtĩkĩra iheo na njĩra nene tondũ korwo ithuĩ nĩ twakoretwo kuo hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ tũngĩa- tũtingĩa tũrekire ta mĩaka ikũmi tũgĩetha tondũ ona ithuĩ tũngĩgeraga rĩera-inĩ Ĩĩ, nĩguo tondũ rĩrĩ kĩheo gĩkĩ nĩkĩo gĩagiragia wandĩkwo niĩ nĩ ndĩ kothi nĩ ndatumaga nguo ngĩcitiganĩria gĩtiguo tondũ rĩrĩ ndĩraigua he kĩũndũ kĩa ati kĩrandindĩka no rĩu rĩ reke tũtigane na kũu rĩ kuo nĩ tumĩte rĩu thirikari Tutige maũndũ nĩ kũu. mokĩte wega Eh, currently nĩkĩ ũreka

Tambũrũra. rĩu rũa rwakwa rũtigucũkaga ta rwaku no tha niĩ ndĩmwegega tondũ rĩrĩ Ehe. kenya mwĩtagwo mbaruni kũrĩ ũngĩkora ehuhĩrĩtwo kaigana atĩa na no mbaruni reke ngwĩre reke ngwĩre niĩ ndĩmwegega nĩwona rĩrĩ nĩwona wa werũ wa karanja ngiraga ĩĩ nona joeli mũchembe ĩĩ rĩu twĩrĩga gũthiĩ nao taũni

rä u niä rä joeli joeli må ciari ũgĩtiranĩria ũkiuga nĩ ũrimũ acha ngera joeli akä ambä rä ria akä neana kä baå akä rwo ena kiro igana rĩa ikũmi na igĩrĩ no kũringana na ũraihu wake agĩrĩire gũkorwo na kiro mĩrongo mũgwanja akiuga ngai ngai mĩrongo mũgwanja na ndĩna 112

Ĩĩ. riu ndire- nikio urona thiku icio na ndikiri mwega riu nduraga bara walking walking riu nigetha riu ndona riu- riu ha- at least ndi mwega riu ndi na 3 pack no ninge haha ni nguthondeka hariuke 6 pack riu ri ngwĩciria nĩ twagĩrĩire andũ nĩ maroria atĩrĩrĩ mũgacoka rĩ rĩndio-inĩ no nĩ ngamera atĩrĩrĩ tu-

Ndĩraririkanaga atĩrĩ, mwana waciarirwo ũrĩa twambĩrire ng'ano icio-rĩ, ena mĩaka mĩrongo ĩno. No, ĩĩrĩ. Ũguo ndaciũĩ na nĩ mũndũ mũgima. Ena kĩbandĩ rĩu. Atĩrĩrĩ, Nĩtũmekĩrĩre mũtandao-inĩ. gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu-rĩ, amba ũhe Ben ngirathi ya maĩ. Ng'ombe ngũrũ no ma? Ingũkwĩra. Nĩ tũgũcoka. Nĩ manĩ ngũrigwo atĩrĩ. Niĩ nĩkĩ ndĩrahoria no wee. Nĩ tũgũcoka mwĩrorere. Gĩthingithia Show ũkĩreherwo nĩ Haiso Properties. Wĩhokeku nĩguo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno wonjoria-inĩ na nĩguo ũtũkinyĩtie haha. Wĩhokeku nĩkĩo gĩtugĩ kĩrĩa kĩnene mũno kĩa Haiso Properties Limited. Nĩ tũtwaranĩte na customer aitũ ikinya gwa ikinya na nĩkĩo kahinda gaka tũmethire mũgũnda mwega mũno gũkũ gwĩtagwo Pipeline Mũtaita Project ĩno ĩtagwo Nakuru Greens, tũramenderia ngiri magana matatũ ma 59 peke yake, no ndagĩka mĩrongo ĩrĩ kuma Nakuru Nairobi highway. Ũhoro makĩria tũcerere Nakuru Town, Tower One Building, third floor. Nairobi tũrĩ Kimathi Street, IPS Building, ngoroba ya gatandatũ, kũrigania na Sarova Stanley. Kana ũhũre thimũ namba 0723032522 kana 0787444455. Gĩthingithia Show ũkĩreherwo nĩ Haiso Properties. mwĩroreri twacoka ikereka rĩa kerĩ Ah, ngĩkũmenyithania na mũgeni wakwa mũthenya wa ũmũthĩ ti njaramba wathiũmũ na tondå å rauga å guo rä Eh. niä ndirenda gå ikara tondå rä Eh. nä riuarä tie tagä rä ra må thamaki ng'unda yakwa ä rä nja Ng'unda. na nindenda ĩĩ na Ehe. nĩngwenda thiĩ ngamĩingĩrie Ehe. nĩ thikũ ici ng'unda iraiwo ĩ rĩu tũiraragia nyũmba ta mbũri no ũtũragia ng'unda ndirĩ ndanina ng'unda wĩra ũrendutagĩra rĩ Eh. Eh, ndingĩenda Atĩrĩrĩ. gũkorwo itari niĩ nĩ ũkũririkana ngĩkwĩra ng'unda nĩyo yatũmire ngoma aingĩre thabina niĩ ndingĩmĩenda kuenani ng'unda Ya- ĩyo nĩ ũmĩhũraga nyahunyu ndwĩ rĩu nĩ twakĩiguithanirie oĩ rĩu Ĩĩ. ngwĩciria nĩ gũkĩendeme ona harĩa andũ ndĩronire makiuga tunza buda ikutunze ũcio akĩrĩ ũhoro wa yani ma rĩu rĩu nĩ kũhingĩra mũhingagĩra buda nyũmba ta mbũri nĩ ũyũ ũrĩa gwathire nĩgetha gũtuĩke nĩyo yarehire ngoma thabina to ũkĩnjĩrire ng'unda yekire ũguo ĩ ĩĩ nuhu akĩrwo atĩrĩrĩ aingĩrie nyamũ eh, thabina igĩrĩ nuhu rĩ ĩhĩ nĩ ũyũ wa kũrĩa kamae ti nuhu wa kamae ĩĩ nuhu wa thabina wa kĩrĩkanĩro ũrĩa ũthomagwo maandĩko-inĩ aneho aneho agĩkĩrwo atĩrĩrĩ nĩ ithe witũ ũrĩ igũrũ ĩĩ mbura nĩ ũndũ andũ nĩ makĩremire na merwo make thabina marega rĩ arĩkia rĩ ĩĩ rĩ akĩrwo nĩ ngũkũhonokia nĩguo nawe ũigĩre o na nyamũ igĩrĩ igĩrĩ ya njamba na ya gĩke mbiri mbiri Mbiri, mbiri. igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ nĩguo rĩu nuhu rĩ ĩĩ agĩkĩambĩrĩria gũciĩta wa na mũrindũ marĩtwa na marĩtwa ikĩingĩraga thwariga igĩrĩ igĩrĩ mĩrũthi o thĩinĩ ng'ombe thĩinĩ rĩu rĩ ĩĩ nake ngoma rĩ ĩĩ arĩ o nja Akĩ- akĩra nuhuo na Marĩ erĩ. Ĩĩ, a- a- a- ngoma arĩ wiki akĩra akĩra nuhu atĩrĩrĩ ĩĩ nu ũngĩakuona kanya rĩ ureke njĩke atĩa ona nĩ ũreke njonye ndikagĩthirĩre gũkũ akerwo abana jehova araugire we gũkũ ndũgeke atĩa Gũkũ ndũgatonye. ndũngĩtonya ngoma ĩno rĩu rĩ aigĩcingĩria icingĩria icingĩria ngoma no arĩ o harĩa ndũĩ ngoma athiaga kahora acemete na kũheherera oho agĩcoka rĩngĩ akĩmwĩra ũngĩona kanya ũngĩona kanya ndagũthe njĩtĩkĩria tu akĩmwĩra bana jehova oigire gũkũ ndũgatũ gũkũ ndũratonya we ũkĩrĩ ũgwĩka ũgũikara o hau nja nĩguo ũngĩkaigua rĩtwa rĩaku rĩagwetwo no ũingĩ no wĩingĩre no ũtagwetetwo nona ndĩrauga njogu igoka igĩrĩ nĩguo munyi igĩrĩ thwariga igĩrĩ igoka igĩrĩ ndutura igĩrĩ cuya igĩrĩ iroboto igĩrĩ ikĩingĩra igĩrĩ igĩrĩ kĩingĩra igĩrĩ igĩrĩ rĩu rĩ akĩrwo- akiuga atĩrĩ atĩ kĩna thĩna nĩ ngweterera ĩ ingĩkaigua wagweta rĩtwa rĩakwa no Ĩ, ũkaingĩra ndwĩ yatua ndwĩ mwene indo no ericũkwe auge ona weho Ĩ, ingĩkaigua ũngĩkaigua rĩtwa rĩaku wĩke atĩa ona we ũgwe kuo rĩu nake ngoma ndakoragwo na ihenya akĩrĩa njarũ handũ harĩku hau rĩu rĩ njaro ĩno arĩa rĩ eh, nĩ ũndũ wa gũikara mũno ahũtĩra hau ĩĩ etereire eh, rĩu rĩ nĩ kũrĩa njarũ nĩkuo atĩrĩ etereire rĩrĩ ĩĩ kana he kanya gakoneka agwetwo etwo nigetha ingi o nikuo njaro nio njaro ni agieterere riu ri wa muico kuingira ri eh ndakiri bunda nio yarigirie nio yarigirie riu bunda yekire uguo ri eh ni ni arungathio

Kũrĩ- ĩraringithia thĩ ũguo na ona ma- kũrĩ hĩndĩ ũngĩmĩringa ng'unda ĩkwĩroreire tiguo Ĩĩ. akĩoya nyahuyu akĩambĩrĩria kũmĩgũtha akĩ- akĩmĩtindĩkaga tondũ rĩu rĩ thabina ĩ hakuhĩ kũhu- kũhu- kũhingwo tondũ rĩu- ndaretigĩra ndakahũrwo mateke aca ndĩoĩ mateke hĩndĩ ĩyo no rĩu rĩ ndagĩka ya Ĩĩ. mũico nĩ nĩ ũndũ wa nuhu kũrakara rĩ Ĩĩ. akĩmĩra

othaminainĩ na rĩu nĩwe kira ageciria atĩrĩrĩ ĩ rĩu ndianũragwo nyahunyo icio nĩ kũreka ngoma ingĩre zamina rĩu rĩ ndũgũgĩthiĩ ũhingĩre ng'unda ũkwenda gũkĩnjerera rĩ rĩngĩ tũka tũgĩcemania kana ndũyona no ngĩũke ngĩcerewe mũthenya ũmwe ngĩkuaga tũmatumbĩ twa kĩenyeji ndĩrakwĩra nĩ maingĩ Eh. etha gathenya ũke nĩ ngwetha gathenya nĩgetha ũke ona tũgĩteretangaga tondũ rĩu gacimu nĩ wacokia na ndũrarĩrĩ ona nĩ ndarĩ no gekaga ũguo-ĩ Eh, ndiũ ũrĩa gekagwo nĩ anake gagekĩrwo kũndũ itekwerewa njĩguo no rĩu nĩ kega rĩu nĩ kega Ĩĩ. na tondũ rĩu nĩ wagĩa namba na nĩyo tũtararĩ nayo rĩ yeni rĩu nĩ twaranagĩrie kaingĩ kaingĩ ũcio nĩ na ũhoro wa- ngũciria ona mwambĩrĩrio nĩ ngakũhũrĩra tũcemanie nĩgetha njũke njoe matumbĩ ma mbũirũ

Nĩmũkĩmũĩ mwanamũigua no rĩu nĩmwahota kũmũmenya wega na mwamenya Njaramba nũ. Na nginyagia kiumia kĩngĩ gĩũkĩte, Mwĩroreri Gĩkũyũ oigire, Thiĩ na wega na tigwo na wega itigiragia andũ makonana rĩngĩ. Rekei tũgacemania o haha mũtambo-inĩ ũyũ wa Gĩthingithia TV nĩguo tũhote kũmenya mangĩ maingĩ makĩria na mũgeni ũrĩa ngagũkorwo ngĩkũrehera mũthenya ũcio ũngĩ. God bless you and I salute you. Aucho! See you there.